Helo, mae gen i stori wreiddiol Twinkle fan hyn. Teitl y stori yw Bleddyn y Blaidd. Aeth cynllun bleddyn blaidd i fwyta'r ferch yn y got goch am ei ginio yn hwylus i ddechrau. Roedd wedi cuddio mam-gu yn y cwpwrdd a gwisgo'i wn nos cyn i'r ferch gyrraedd y tŷ. Dynadd drueni iddo ddangos ei ddannedd miniog. Dyma hi'n sgrechian nerth ei phen, mor uchel nes bod cadarn y coediwr yn ei chlywed ac yn rhedeg i'w hachub. Wrth gwrs, neidiodd allan o'r ffenest agosaf a glanio'n swp yng nghanol llwyn o ddanadl poethion. Aw! gweiddodd dros y lle. Roedd ei ddiwrnod yn mynd o ddrwg i waeth. Wrth lwc, llwyddodd ddianc wrth y coed o'r blaen a'i fwyell finiog. Rhedodd Bleddyn Blaidd ymlaen ac ymlaen nerth ei draed. Roedd wedi anghofio'n llwyr ei fod yn gwisgo dillad mam-gu o hyd. O'r diwedd, pan oedd yn siŵr ei fod yn ddiogel unwaith yn rhagor, fe gwmpodd gwn nos mam-gu lawr o amgylch ei bigyrnau ac fe faglodd yn ben dra monwgl i ganol y drain. Aw! Nawr roedd yn gweld sêr. Ar ôl sbel, sylweddolodd ei fod wedi glanio y tu allan i fwthyn bach. Clywodd fenyw flin yn gweiddi'n groch, Beth yn y byd i ni fôl gwneud â'r ffa 'ma, Jac? Cyn bo blethyn blaidd yn gallu symud, hedfanodd y ffa allan drwy'r ffenest agored a'i daro ar ei dalcen. Aw! cwynodd, Dwi wedi cael hen ddigon! Roedd yn dechrau nosi. Roedd bleddyn braidd wedi blino'n lân. Gorweddodd i lawr a chaeodd ei lygaid tra oedd yn ymbreuddwydio am ginio blasus. Tyfodd goeden ffa yng nghanol yr ardd. Tyfodd canghennau'r goeden anferthol yn uwch ac yn uwch, ac roeddent yn prysur ddiflannu trwy'r cymylau erbyn i bleddyn blaidd ddihuna. Clywodd sŵn siffrwd dail yn yr awel uwch ei ben, ac roedd arogl sanau drewllyd yn yr aer. Arogl bachgen! y bychodd yn llwglyd. Dwi'n mynd i anghofio pob dim am ferched sy'n gwisgo cotiau coch a'r tri mochyn bach o hyn ymlaen, sibrydodd. Dwi'n mynd i ddilyn y bachgen! Cyn hir, byddaf i'n bwyta cinio blasus! Dringodd Bleddyn Blaidd y goeden ffa mor gyflym ac y medrai, gan ddefnyddio'i grafangau i afael yn dynn yn y coesyn wrth iddo straffaglu'n uwch ac yn uwch. O'r diwedd, cyrhaeddodd frig y goeden. Syllodd yn syfrdan ar gastell anferthol. O! Waw! ebychodd. Roedd yn lle mor enfawr, rhaid mai cawr oedd yn byw yno. Sylwodd fod fflap cath enfawr ar waelod y drws a bod coesau'r bachgen yn prysur ddiflannu drwyddo. Cafodd Bleddyn Blaidd drafferth ofnadwy wrth wneud ei ffordd yn araf deg drwy'r cymylau gwlanog. O'r diwedd, cyrhaeddodd y fflap yn y drws a straffaglu drwyddo i'r castell. Ceisiodd ei orau glas i ddilyn trywydd y bachgen, ond tynnwyd ei sylw gan arogl arall a oedd ger llaw. Arogl rhywun oedd yn drewin waith o lawer na'r bachgen. Troediodd Bleddyn Blaidd yn dawel bach drwy'r coridorau gwag hyd nes iddo gyrraedd y gegin. Yno, yng nghanol bwrdd enfawr, safai'r bachgen a gŵydd dan un fraich a thelyn aer dan y llall. Sleifiodd Bleddyn Blaidd tuag ato'n ddistaw, ddistaw bach. Ond, yn sydyn, chwalwyd y distawrwydd llethol wrth i'r delyn ganu'n groch. O na, llefodd y bachgen wrth i'r llawr ysgwyd oddi tanynt. Clywyd llais mawr brawychus yn rhuo, Ffi, ffei, ffo, ffym! Ffi, ffei, ffo, ffym! Well i mi ei heglu hi o man gyflyn, mwmiodd Bleddyn Blaidd dan ei anadl. Ond y funud nesaf. Neidiodd y bachgen oddi ar y bwrdd a glanio'n swp ar ben Bleddyn Blaidd a'i hoelio i'r llawr. Sori! ebychodd y bachgen, gan greu chwenu, wrth iddo redeg nerth ei draed tuag at y drws. A diolch yn fawr iawn am fy helpu i lanio'n ddiogel! Ymdrechodd Bleddyn Blaidd i godi ar ei draed sigledig cyn rasio ar ôl y bachgen wrth glywed sŵn traed y cawr mawr yn atseinio drwy'r coridorau y tu ôl iddo. Wrth iddyn nhw gyrraedd y drws, agorodd y cawr mawr y drws a chicio Bleddyn Blaidd allan o'i gartref. Hedfanodd y blaidd drwy'r awer fel pelen rygbi a glanio'n boenus ar frig y goeden ffa. Roedd yn benderfynol nawr o ddal y bachgen a sgryff Sgrafaglodd y blaidd tair lawr y goeden ffa, a'r cawr mawr yn dilyn yn dynn wrth ei sodlau. Wrth i'r blaidd rhuthro, fe lithrodd a chwmpo. Bownsiodd ei ffordd o gangen i gangen, gan hedfan heibio'r bachgen a glanio'n glep ar y llawr oddi tano. Efallai y buasech chi'n tybio mai dyma sut daeth helyntion Bleddyn Blaidd i ben. Ond yn anffodus iawn, roedd un sypreis ofnadwy yn aros amdano o hyd. Dyna lle safai cadarn y coediwr blin a'i fwyell loyw finiog. Wel, dyma ble oeddet ti'n cuddio'r holl amser, bloediodd Cadarn, wrth redeg yn wyllt ar ôl bleddyn blaidd, gan dorri'r goeden ffa i lawr yn fwy a mwy gyda phob ergydiad. Yn fuan, Craciodd y goeden ffa, a disgynnodd y goeden a'r cawr mawr yn swnllyd i'r llawr. Sleiddiodd Bleddyn Blaidd i ffwrdd wrth i'r bachgen ei throi hi am adref. Roedd y blaidd yn grac iawn ar ôl cael diwrnod trychinebus, yn llawn helyntion a heb damaid i'w fwyta. Efallai y gallaf fynd i ymweld â'r tri mochyn bach unwaith eto, meddyliodd. Efallai y caf i fwy o lwc y trydydd tro. Dyw rhei bleiddiaid byth yn dysgu gwers.